انساني جسم ۾ ڪجهه اهڙا عضوا آهن جن سان اسان ٻاهرين دنيا سان تعلق رکون ٿا. پير آهن جنهن سان پنڌ ڪري سگهون ٿا، هٿ آهن جنهن سان اسان ڪم ڪري سگهون ٿا، اکيون جنهن سان ڏسي سگهون ٿا، زبان جنهن سان اسين ڳالهايون ٿا. جيڪڏهن ڪو ماڻهو پنهنجي زبان کي صحيح استعمال ڪري ته پوء هٿ پير ايڏو ڪن ڪونه ٿا ڪري سگهن. اصل سڄو مسئلو زبان جو آهي. ۽ الله تعاليٰ اهي جيڪي اسين اعمال ڪيون ٿا هٿن پيرن سان زبان سان

ته فرشتو آ جيڪو سڄو رڪارڊ پئي ٿو ڪري لفظ لفظ رڪارڊ پئي ٿو ٿئي رقيب معنی فرشتو يرقبو جيڪو مانيٽر ٿو ڪري توهان کي عتيد معنی هر وقت حاضر معنی چوويهه ڪلاڪ ئي اهو حاضر آ ۽ رڪارڊ ڪري ٿو جيڪو تان ڳالهايو ٿا تنهن جي ڪري ان ۾ حديث شريف ۾ اچي ٿو ته رسول الله وسلم فرمايو ته هي معاذ بن جبل سان ٿو ڳالهائي چي هي جيڪي به عمل آهن تنهنجي تنهن کي مان پاڙ نه ڏسيان چي ضرور ٻڌايو ته پوء پاڻ رسول الله زبان ڪڍي ۽ ان کي پڪڙيو. چيائين ته هن کي بند رک. مان عرض ڪيو ته اي الله جا نبي صلي الله عليه وسلم هي جيڪي اسين زبان مان جيڪو ڪجهه ڳالهايون ٿا انهي پڪڙ ٿيندي ڇا؟ تنهن تي چيائين دعا سڪلت امڪ يعني تنهنجي ماء توکي گم ڪري. ماڻهن کي ان جي منهن گهلي منهن ۾ ۽ پيشانيء ۾ گهلي جهنم ۾ وجهڻ واري ان جي زبان آ. معنيٰ ائين سمجهو ته نائنٽي پرسينٽ جهنم ۾ موڪلڻ واري انسان جي زبان آ جيڪا هو مس يوز ٿو ڪري. رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمائي ٿو بخاري شريف ۾، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم، من يضمن لي ما بين لحيتي وما بين رجلي اضمن له جنه چئين تان جي ڏاڙهي ۽ پيرن جي وچ ۾ جنهن ۾ زبان به اچي ٿي وڃي جيڪي تان جا عضو آهن جيڪڏهن انهن کي سنڀاليو ته مان تان کي جنت جي گرنٽي ٿو ڏيان.

چئي ٿو ڳالهائڻ سنڀالي ڳالهايو، جي ڳالهايو ته خيال سان ڳالهايو. جيڪڏهن توهان ڪنهن به انسان سان اهڙي گفتگو ڪيو ٿا جنهن ۾ هن کي خصيص ٿا ڪري ڪرڻ چاهيو ڳالهائڻ ۾ هن جي ڪا ذات جو عيب ٿا ڪڍو جا اهڙا لفظ چئو ٿا جو هو ظاهر به ڪونه ٿو ڪري پر دل ڏکيس ٿي ته انهي جو گناهه ڪابتلا شريف کي ڊاهڻ کان وڌيڪ آ ڪنهن ماڻهو کي دلي طور زخمي ڪرڻ پوکڻي تان سان پڄي نه سگهي انهي جو گناهه ڪابتلا شريف کي ڊاهڻ کان وڌيڪ آ پر جيڪڏهن توهان پنهنجي زبان کي ڪنٽرول ڪندؤ ته الله تعالي توهان کي انعام ڏيندو، ڪهڙا؟ يصلح لڪم اعمالڪم، پهرين ته زبان کي ڪنٽرول ڪرڻ سان ڪنهن جي دل کي نه ڏکائڻ واري گفتگو ڪرڻ سان الله پاڪ جيڪي توهان جي عملن ۾ کوٽيون هونديون انهن جو اصلاح ڪندو ويندو.

رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمائي ٿو ته لا تقل ما ليس لك به علم چي ٿو ڌڪي تي ڪا به ڳالهه نه ڪيو جيڪڏهن توهان کي انفارميشن نه آهي ته ان کي سچ ڪري يا خبر ڪري اڳتي نه هلايو اسان خبر ڪري هلائيندا آهيون نه پڪ به ڪانه هوندي آهي ته صحيح آهي يا غلط آهي حضرت ابي موسيٰ اشعري رضي الله تعالٰي عنه پڇي ٿو نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم قلت يا رسول الله اي المسلمين افضل چي مسلمان ته گهڻا ئي آهن پر سڀني ۾ فضيلت وارو ڪهڙو آ قال من سلم المسلمون من لساني ويدي فضيلت وارو اهو آ جيڪو ٻين مسلمانن کان ان جي عزت رکي ٿو پنهنجي زبان سان ۽ پنهنجي هٿ سان اهو افضل ۾ ترين انسان آ ليڪن جيڪڏهن توهان پنهنجي زبان کي ڪنٽرول ڪري سٺو ڳالهائيندو ته هڪڙو انعام اهڙو ٿو ملي توهان کي جيڪو حيران ڪن آ چئي ٿو، وليخشي الذين لو ترڪو من خلفهم ذريه ضعافا خافو عليهم چئي جيڪڏهن توهان ٻه ٽي معنائون آهن وڏي عمر ۾ شادي ڪئي آهي تنهنجا ٻار ننڍا آهن پر تنهنجي عمر وڏي ٿي آهي ته خوف ٿيندو آهي ته هي ننڍڙا ٻار ڪير پڙهائيندو ڪٿان پلبا يا جيڪڏهن مون کي زمين جو ٽڪر آهي يا گهر آهي ته اهو قبضو نه ڪري وڃن پٽ يا ڀاؤر خوف ٿيندو آهي

هي الله جون گرنٽيون آهن نه جنهن کي قرآن تي يقين آهي اهو ته مڃيندو ويندو. تنهنجي ڪري رب سائين فرمائي ٿو ولا تقف ما ليس لک به علم جنهن شي جي توهان کي پڪ ناهي گرنٽي ناهي اها هلايو نه معاشري ۾ اسٽوريون ڪوڙ ڳالهيون هي هيئن ٿيو فلاڻي هيئن ڪيو فلاڻو ههڙو آ. ڇو ان السمع جيڪو توهان ٻڌو ٿا، والبصر جيڪو ڏسو ٿا، والفؤاد ۽ دل، توهان جون اکيون، توهان جي دل، اهي جيڪي ڪل اولئڪ ڪان عنه مسئولا انهن سڀني کان حساب ڪتاب ورتو ويندو، ان کان سوال جواب ٿيندا. انهيء کان پوء الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته.

توهان سان رب راضي توهان سان رب راضي اچو فدخلي في عبادي اچو شامل ٿيو منهنجي ٻانهن سان عبادي معنيٰ منهنجا ٻانها ودخلي جنتي ۽ ڊيليگيشن ڪري توهان جنت ۾ وڃو هي جيڪو لفظ آ عبادي ان کي عربي ۾ چئبو عباد الرحمان الله جا ٻانها رحمان جا ٻانها اهي ڪير هن رحمان جي ٻانهن جي الله تعالي ڊيفينيشن ڏني آهي قرآن ۾ چئي ٿو عباد الرحمان الذين يمشون علي الارض هونا چئي پهرين ته منهنجا ٻانها اهي آهن جيڪي زمين تي ڪڏهن به ٽيگر ڪري ڪونه هلندا ان لاء گهر سٺو نه ٺهرائيندا ته ماڻهو تعريف ڪن يا ٽيگرا

هڪڙو چئي ته سائين اسان جو بزرگ قبر ۾ ويو پوء فرشتا سوال پڇڻ آيس تنهن تي جيڪو سو ٺوڪيائين ٺونشا هو روئندا ويا الله سائين وٽ الله چيو ڇا ڪيئين چي سائين ماريو اٿئين چي تون سڃاڻي نٿو ڪيڏو وڏو بزرگ آ لتون هڻي وا هاڻي اهي آهن ٺ ڪوڙ جون ڳالهيون

والذين يقولون ۽ وري دعائون ٿا گهرن تهجد ۾ اٿي نمازون پڙهي وري ٿا هٿ کڻن ڇا ٿا چون ربنا نصرف عنا عذاب جهنم الله سائين عمل ته ڪيون ٿا پر اهو منڊو سنڊو عمل آ اسان چاهيون ٿا رڪويسٽ ٿا ڪيون ته اسان کي جهنم جو عذاب ٽارجانء ان عذابها ڪان غراما ڇو ته مان کي يقين آ ته اهو وڏي ۾ وڏو عذاب آهي جهنم جو ڏکيو عذاب آ مون کي انهي کان بچائجانء.

معنيٰ ڪفايت شعار آهن، ضرورت، ولم يقتروا، پر ڪنجوس به ڪونه ٿا ٿين جو ڪنهن غريب کي نه ڏين، وڪان بين ذلک قواما، مڊل رستو وٺي، معتدل رستو وٺي، بيلنس ٿي زندگي گذارين ٿا. والذين لا يدعون مع الله الها آخر، جڏهن به دعا گهرن ٿا، سڌي سئي ڊائريڪٽ الله کان گهرن ٿا، ان ۾ وچ ۾ ڪنهن کي نه ٿا آڻين. ڇاڪاڻ ڇو ته جيڪڏهن ٻه دوست آهن توهان جا ۽ توهان کي ڪري پيا هو چئو ٿا مونکي ڪير اٿاري ته هڪڙو دوست توهان سان گڏ بيٺو آهي ۽ ٻيو مثال طور نواب شاهه ويٺو آهي پوء ڪنهن کي سڏيندو نواب شاهه واري کي او نواب شاهه وارا دوست ڊڪندو اٿار يا جيڪو ڀرسان بيٺو آهي انهي کي چوندو ته الله ساهه جي رڳ کان ويجهو ويٺو آهي ته ويجهي کي ڇڏي پري کي پڪاربو انهيء کي شرڪ چئبو آهي. انهيء تي الله ڪاوڙ ٿو ڪري ته چئي ٿو، الله سان گڏ ٻئي ڪنهن کي ڪونه ٿا سڏين، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ۽ ڪنهن کي به ناحق خون نه ٿا ڪن. ها هن خون ڪيو آهي ته ان کي سزا ڏيارڻي آهي پر ڪنهن کي هروڀرو مارڻ يا ٽي وقت مانيء تي ماڻهو ويهن ٿا وڏيرن جي اوطاق تي جيئن ڪتا هوندا آهن ٽي وقت ماني کائيندا ابا فلاڻي کي مارڻو آهي حاضر سائين وڃون ٿا هڻي ماري ايندا.

غلطي سلطي ٿي ٿي وڃي انسان کان ته الله چئي ٿو منهنجا ٻانهي ٿيڻ جي لاء آئون توهان کي رستو کولي ٿو ڏيان الا من تاب جيڪڏهن توهان پٺيئي پنهنجي ڪرتوتن تي توبهه ڪيو و آمن ۽ ايمان آڻيو معنيٰ قرآن کي معنيٰ سان پڙهي الله جا سڀ حڪم معلوم ڪيو و عمل عملا صالحا ۽ نيڪ عمل ڪندؤ فاولئڪ ته پوء الله سائين چئي ٿو انهن جي لاء يبدل الله سيئاتهم حسنات، توهان جا گناهه الله چي ٿو مان رٻڙ سان ڊاهي ۽ انهيء جي جاء تي جيڪي توهان هاڻي نيڪ عمل ڪيو ٿا اهي مان وجهندو ويندس. وڪان الله غفورا رحيما، چي ٿو ڇو ته مان آهيان ئي غفور رحيم، توهان رڳو مون کي منهن ڏيو ڪيو، مون کي رڳو منهن ڏيو. ومن تاب وعمل صالحا جيڪڏهن توبهه ڪرڻ کان پوء نيڪ عمل ڪري ٿو ائين نه توبهه ڪرڻ کان پوء رڳو چپ ڪري ويهي رهي هاسي مون توبهه ڪئي توبهه نه نماز نه روزو نه تهجد نه غريب جي مدد نه زڪوات ته چئي ٿو توبهه ڪرڻ کان پوء نيڪ عمل ڪري ٿو فانه يتوب الي الله متابا ته پوء انهي جي نالي چئي سگهجي ٿو ته واقعي هن سچي توبهه ڪئي آهي. رڳو ٺپ بس الله سين معاف ڪر الله سين معاف نه معافيء سان گڏ ايڪشن نيڪ عمل والذين لا يشهدون الزور ۽ ڪوڙ جي شاهدي ڪونه ٿا ڏين مائٽ جي ڪري وڏيري جي ڪري ذات جي ڪري ايف آء آر ۾ نالا ادا لک تون به لک فلاڻو فلاڻو ماري ويا فلاڻو ماري ويا اهو ڪم ڪونه ٿا ڪن واذا مروا باللغو مروا ڪراما ۽ جيڪڏهن ڪا بيڪار ڳالهه ٿيو ٿئي، ڪو اهڙو فنڪشن آ جنهن ۾ ڊانسون پيون ٿيون هلن هروڀرون ته اهڙن اهڙين شين کان پاسو ڪري هليا وڃن ٿا. والذين اذا ذڪروا بآيات ربهم جڏهن انهن کي قرآن شريف پڙهي ٻڌائجي ٿو. ته لم يخروا عليها صما عميانا ته هن قرآن جو ترجمو معلوم ڪن ٿا، انڌا ٻوڙا ٿي ڪونه ٿا ڪرن. عربي اسان کي ڪانه ٿي اچي، اسان کي معنيٰ به ڪانه ٿي اچي، جيڪڏهن توهان هڪڙي آيت قرآن جي ترجمو ڪري سمجهندؤ ته ان جو اجر پوري قرآن شريف جي تلاوت بغير ترجمي ڪرڻ کان وڌيڪ آهي. هڪڙي آيت. هاڻي مثال طور مان وچ تي ٿو ڪيان قل لو شاء الله ما تلوته عليكم نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم فرمايو ته پنهنجي ماڻهن کي ته جي الله نه چاهي ها ته آن توهان کي قرآن پڙهي ڪونه ٻڌايان ولا ادراڪم به نه توهان کي ان جي مان خبر ڏيان ها فقد لبثت فيکم عمرا مان ڪيترو عرصو توهان ۾ رهيو آهيان من قبلي ان کان اڳ افلا تعقلون چريا آهيو ڇا سمجهو ڇو نٿا جڏهن آيو آ مون ڏي قرآن تڏهن ته ڏسيانو ٿو نه ته اڳ ۾ ڪٿي ڏسيو مون توهان کي هيء هڪڙي آيت جو اجر سڄي قرآن جي ختمو ڪرڻ بنا سمجهڻ جي نبي سائين فرمايو ته ان کان اجر وڌيڪ آ.

اهي مون کي اهڙا ڏي جو انهن کي ڏسي منهنجون اکيون ٺرن ۽ منهنجي دل ۾ سڪون پيدا ٿئي. نه ڪي مون کي جوش ڏيارين، نه ڪي مون کي پريشان ڪن، بلڪه اهي مون کي منهنجون اکيون ٺارين. وجعلنا للمتقين اماما ۽ انهن کي ايڏو دين جي سمجهه ڏي جو ٻين ماڻهن تائين دين پهچائن، ماڻهن تائين دين پهچائڻ وارا ٿين. چئي ٿو، اهڙا ماڻهو جيڪڏهن منهنجا ٻانها ٿيندا، اولئڪ يجزون الغرفة، انهن کي ملندو جنت ۾ محل، بما صبروا، صبروا جي معنيٰ آهي ته ڇاڪاڻ ته اها ڪم ڪرڻ آسان ڪونهي، انهيء کي ٿورو مڙس ماڻهو ٿي ڪم ڪرڻو پوندو، ٿورو برداشت ڪرڻو پوندو، ته اها جيڪا توهان برداشت ڪئي آهي، ويلقون فيها تحية وسلاما، جنت ۾ جڏهن ويندا ته اتي جيڪي هن کي نعرا ملندا، جيڪي هنن کي استقبال ٿيندا،

جيڪڏهن توهان مون کي ياد نه ڪيو لولا دعاؤڪم ته مون کي به توهان جي پرواهه ڪانهي ڪا، مان هيڏو جهان ٺاهي ويٺو آهيان، توهان جي زمين ته ائين آهي جيئن مڇر جي پر جي بر ڇو ته توهان ڏسو نه ڪائنات ڪيڏي وڏي آهي، جيڪو پهريون آسمان آهي اهو ان جي جيڪي لينٿ آهي اها آهي ڏهه ارب لائيٽ ييئرس. ٽين بلين لائٽ يئرس ان جي لينٿ آ، ست آسمانن. چرو جيڪڏهن توهان مون کي ياد نه ڪيو ته مون کي توهان جي پرواهه ڪانهي، فقد ڪذبتم باقي جيڪڏهن توهان منهنجي مخالفت ڪئي هن قرآن تي نه هلندؤ فسوف يقوم لزاما ته پوء مان توهان سان حساب ڪندس پوء اسان جو مقابلو ٿيندو توهان جي مرڻ کان پوء هاڻي اچون ٿا رسول الله صلي الله عليه وسلم زبان جي ڳالهه پئي ٿي هلي جيڪڏهن اهو اسان کي ڪا شيء چئي وڃي ته ان تي هلبي يا ان جي مقابلي ۾ جيڪي چندو ڪري اڌ ديڳ ۾ اڌ جيب ۾ خطيب وجهن ٿا ڪنهن جي ڳالهه تي هلندو غيب جي معاملي ۾ يا قرآن کان وٺبي معلومات يا الله جي رسول کان وٺبي ٽيون ماڻهو آهي ئي ڪونه هن دنيا ۾ پيدا ٿيو جيڪو غيب جون خبر ڏي ته مرڻ کان پوء ڇا ٿيندو ڇا ٿو ٿئي مردي سان ڇا ٿو ٿئي سڀ خبرون غيب جون يا سورس قرآن آ يا الله جو رسول آ بس ٽيون ماڻهو آهي ئي ڪونه مثال طور نبي ڪريم صلي وسلم فرمايو آ ته جيڪي نيڪ شخص الله جا ولي مري وڃن ٿا انهن جو روح اوڏي مهل جو اوڏي مهل جنت ۾ پهچي ٿو پر پکيء ۾، انما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني ڀلي توهان کي مان ترجمو ڏيکاريان ته پوء توهان يقين ڪيو. حضرت ڪعب رضي الله تعالٰي عنه کان روايت نبي صلّي الله عليه وسلّم فرمايو ته مؤمن جو روح هڪ پرندي جي شڪل ۾ جنت ۾ پهچي ٿو گهمي ڦري ٿو ايستائين اتي هوندو جيستائين قيامت ڪي دن اپني اصلي بدل ۾ ڊالي جائي گي. معنيٰ، ڪنهن به وليء جو روح هن قبر ۾ ڪونهي، زمين واري، بلڪ هو جنت ۾ آ. هاڻي ٻڌايو، الله جي ولين جو شان بيان ڪجي يا هنن جي گهٽ ڪجي هن ڪي؟ شان بيان آ ته هو جنت ۾ آهن. سڀ الله جا ولي مامنا ماڻهو هن وقت ڪٿي آهن؟ جنت ۾ آهن. هن قبر ۾ ان جو روح ڪڏهن ايندو؟ جڏهن جڏهن قيامت ٿيندي. عربيء ۾ ڇا ٿو اچي؟ يرجع الي جسده يوم يبعث جڏهن هي هن زمين واري قبر ۾ هن جو روح تڏهن واپس ايندو جڏهن قيامت ٿيندي. انهيء کان پوء شهيد شهيد ڪٿي آهن؟ هي حديث شريف آ ته شهيد به الله جي عرش تي ٿا رهن. جنت کان مٿي آ الله جو عرش. سونن گهرن ۾ رهن ٿا ۽ جنت ۽ ساون پکين ۾ ان جا روح آهن. تسرح من الجنت حيث شاءت ڪير ٿو هي فرمائي الله جو رسول. ياد رکجو مقابلو ڪنهن سان آهي؟ آڌا ديڳ ۾ آڌا جيب وارن سان.

پوء اهي آڌا ديڳ ۾ آڌا جيب ۾ اهي الله جي اوليائن جا دشمن آهن. اهي ڇا ٿا چون؟ چون ٿا نه نه نه هن سم ۾ پيو آهي اتي ٻڌي ويٺو. ۽ انهن ئي ماڻهن جي ان عقيدي تي الله جا ولي قيامت جي ڏينهن جا دشمن ٿيندا. قرآن ۾ اچي ٿو. يڪون لڪم الاعداء اهي دشمن ٿيندا انهن جا چوندا هائي تهمان منهنجي بيعزتي پئي ڪئي آئون ويٺو جنت ۾ تهان پيا ماڻهن کي چئو ته مان سم ۾ پيو آهيان ۽ منهنجا هڏا آهن هي اهو ته ٿيو نبي ڪريم صلي الله جي مخالفت حديث شريف ۾ اچي ٿو ته الله ٿو چوي ته ڪي ماڻهو مون کي ڪوڙو ٿا ڪن اما شتم هو ۽ ڪي مون کي گاريون ٿا ڏين الله چئي ٿو ته هن دنيا ۾ ڪي ماڻهو مون کي گاريون ٿا ڏين ۽ ڪي مون کي ڪوڙو ٿا چون. گاريون ڪير ٿو ڏئي؟ جيڪي الله تعاليٰ کي گاريون ڪيئن ٿا ڏين؟ قرآن ۾ الله سائين فرمايو آهي، مان ته توهان جي ساهه جي رڳ جي ويجهو بيٺو آهيان. ٺيڪ آهي نه؟ هاڻي جيڪو ساهه جي رڳ ۾ اهو ته ٻڌي ٿو پر جيڪو اسان کان اربين اربين کربين سال مٿي ويٺو آهي جنت ۾ پکيء جي صورت ۾ انهي لاء رب چئي ٿو ان تدعوهم جيڪڏهن مون کي ڇڏي تان انهن کي پڪاريو ٿا لا يسمعو ڪون ٿا ٻڌن دعاء ڪم تهان جا سڏ. هي قرآن چٽو ٿو چوي نه. پر چئي ٿو ولو سمعوا جيڪڏهن ٻڌن به سهي مستجابوا لك ان کي پاور ئي ڪونهي جو تان جو ڪو ڪم ڪري سگهن. هو پکيء جي صورت ۾ ويٺل آهن، عيش پئي ٿا ڪن، الله انهن جو فضل ڪيو آهي، تان جو ڪيئن ڪم ڪندا، تان کي ڪٿان ڏيندا. ۽ يوم القيامة قيامت جي ڏينهن تي يڪفرون بشرڪڪم تان جي ان شرڪ جو انڪار ڪري تان کي ٿڪون هڻندا ته تان اهو ڇا پئي ڪيو اسان کي ته خبر ئي ڪانهي ڪا. الله چئي ٿو، ولا ينبئڪ مثل خبير، الله چئي ٿو اها سيڪريٽ، اندر جي، غيب جي خبر الله چئي ٿو الله کان سواء تان ڪير ٻڌائيندو؟ آڌا ديڳ ۾ آڌا جيب وارو ٻڌائيندو؟ هي قرآن ائين ٿو چئي، ولا ينبئڪ مثل خبير، اها سيڪريٽ، غيب جي، خبر الله کان سواء چئي ٿو مون کان سواء تان ڪير ٻڌائيندو؟ چئي ٿو الله سائين جيڪڏهن نه ٿا مڙو ته انهن کي چئي ٿو اف لڪم مار پئي توهان کي ولما تعبدون من دون الله الله کان سواء جن کي سڏيو ٿا افلا تعقلون توهان عقل ئي ڪونهي توهان کي مان توهان کي چريو پيدا ڪيو آهي ڇا هاڻي الله کي گار ڪيئن ٿي اچي هتي الله سائين کي ڇا ٿو ڪجي جو هاڻي الله سائين منهنجي ڀرسان بيٺو آهي مان ٿو چوان ته الله سائين تو ۾ مون کي ڪم پيو آ پر هاڻ توکي مان ڪون ٿو چوان هڪڙو منهنجو بزرگ آ جنت ۾ ويٺو آ آهي پکيء ۾ روح تس تون ان کي ڳولي وڃي منهنجي طرفان ٻانهون ٻڌيس ته الله سائين الله سائين چئيس وڃي ته فلاڻو ٿو چوي ته تون مون کي چئو ته مان توکي هن کي پٽ ڏيان معنيٰ الله سائين ڇا ٿي ويو ٽپالي يا گار آ الله تعاليٰ کي ڊائون ڪرڻو ته تون وڃي هن کي چئو اهو آهي. وري ڪڏهن ڪڏهن ماڻهو چون ٿا ته الله سائين نابين آ نعوذ بالله نعوذ بالله. مثلاً جيڪڏهن مان هتان هٿ کڻان ۽ چوان الله سائين منهنجي پيء جي مغفرت ڪر ته ڇا الله تعاليٰ کي خبر ناهي ته منهنجو پيء ڪير آ؟ الله کي خبر ناهي ته منهنجي پيء جو روح ڪهڙي پکيء ۾ آ؟ الله کي خبر ناهي ته منهنجو پيء جو جيڪو ڳريل جسم آ ڪهڙي قبر ۾ پيو آ؟ جي سڀ خبر اٿس. مثال طور هڪڙو انڌو فقير آ توهان وٽ هتي بيٺو آ ادا چئي ٿو مون کي مٽ ۾ پاڻي پيئڻو آ مون کي اوستائين وٺي هلو ته توهان ٻانهن کان وٺي وڃي مٽ تي هٿ رکرائيندؤس ۽ گلاس هٿ ۾ ڏيندؤس ائين ڪندؤ نه پر جيڪڏهن ڪو سڄو هجي ابا مٽ ڪٿي آ چئي چاري اچ سامهون پيو آ هٿ سان وٺي زوريء گهلي وڃي مٽ تي بيهاريو ته وڙهندو توهان سان چئي انڌو سمجهيو اٿئي ڇا تنهن جي ڪري اسان جيڪي عادت وڌي آهي ته قبرستان ۾ قبر جي مٿان وڃي ٿا الله کان ڪلهه پڙهون ته الله سائين هن کي ڏي معنيٰ اهو اسان الله سائين کي نابينو ٿا سمجهون رسول الله صلي وسلم فرمايو آهي ڇا ٿو چوي؟ چئي ٿو اني قد نهيتڪم عن زيارت القبور چئي شروع شروع ۾ اسلام نئون هو آئون توهان کي منع ڪئي ته ڪير به قبرستان نه وڃي تان شرڪ ڪندو

اکين ۾ اکين ۾ الله جو خوف ۽ ڳوڙها اچن ٿا ۽ آخرت جي ياد ٿي ڏياري. معنيٰ قبرستان ۾ وڃڻ جي جيڪا اجازت آهي اها آهي خوف جي لاء، پاڻ کي ڊيڄارڻ جي لاء، پنهنجي آخرت کي سمجهڻ لاء ته هي گذاري ويا مان به گذاري ويس. پر دعا ڪٿان به گهربي، جنهن جي لاء گهربي الله ان کي پهچائيندو، ڇاڪاڻ الله حاضر ناظر آهي. الله نابينو ڪونهي جو مان وڃي هٿ رکرايانس. الله سائين هيء منهنجو پيء جي قبر ٿي مان هاڻي ڪل ٿو پڙان هن کي ڏجانء اهو الله جي بيعزتي آ اهو الله برداشت ڪونه ٿو ڪري الله عزت وارو الله آ انهي کي پنهنجي عملن جي ڪري اهي آڌا ديڳ ۾ آڌا جيب وارن جي ڪري الله جون بيعزتيون نه ڪيو الله کي گاريون نه ڏيو ۽ تنهن جي ڪري ٻي حديث ۾ اچي ٿو فزورو القبور وڃو قبرستان ۾ فانها تذڪرة الموت انهيء ۾ توهان کي موت ياد ايندو. اهو ئي This is the only one reason to visit graveyard تنهن ڪري نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم فرمايو ته ياد رکو فاذا نهيتڪم عن شيء جنهن شيء کان توهان کي مان منع ڪيان فاجتنبوه انهيء کان بچي وڃو واذا امرتڪم بامر ۽ جيڪڏهن مان توهان کي ڪنهن ڪم ڪرڻ جو حڪم ڪيان، فآتو منها ما استطعتم جيترو ڪري سگهو ڪيو، ان ۾ هنڊريڊ پرسينٽ جي شرط ڪونه رکيو اٿئين، پر جنهن شيء کان منع ڪري ٿو اهو هنڊريڊ پرسينٽ ان شيء کان رڪجي وڃڻ آهي، اهو آهي الله ۽ الله جي رسول صلّي الله عليه وسلّم جي ڊائريڪٽ توهان کي مان حديثون ڏيکاريون، هاڻي توهان جي مرضي آهي يا هنن ڳالهين کي مڃو يا آڌا ديڳ آڌا جيب آرڌ جام اٿو اهڙو واتوڙو هڻي توهان سان بحث ڪندا جو ڪڍو ڏوڪڙ ڪڍو بلب لڳايو پوء کارايو پياريو انهن کي، تنهن جي ڪر اسان کي انهن شين کان بچڻ کپي. ٻي ڳالهه ته هي جيڪو توهان هتان اچو ٿا اهو انهي لاء ٿا اچو ته توهان قرآن حديث ٻڌڻ جي لاء ڪلاڪ آهي صرف ڏيڍ بجي کان اڍائي بجي سلام ڦيرجي ٿو وڃي جيڪڏهن هڪڙو ڪلاڪ به توهان ٽائيم تي نٿا اچو ڪيتريون توهان کان آيتون نڪري ويون ڪيترو لاجيڪل ڳالهيون نڪري ويون ٿي سگهي ٿو توهان ٻڌو ها توهان جي زندگي ۾ تبديلي اچي وڃي ها ٿي سگهي ٿو توهان ڪي مسٽيڪس ڪيو ٿا جيڪي ٻڌڻ سان اهو توهان صحيح ڪيو ها ته گهٽ ۾ گهٽ توهان ڏيڍ بجي هن مسجد ۾ اچي وڃو اڍائي بجي اسان سلام ڦيري ڇڏينداسين انشاء الله منٽ ٻه پلس مائنس ڪا ڪونهي ڪو اڍائي بجي ڪلاڪ تهان جمعي جي ڏينهن تي الله ڪارڻ ڪڍي ٽائيم تي پوري ڏيڍ بجي اچو ته آئون به ڏيڍ بجي هي شروع ڪندس ته ٻه ٽي ٻيا هن ۾ پوائنٽون به اسان جون اچي وينديون انشاء الله تعالي سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله